Praýdda meň ýanymda Derýa Gelenow. Dostjan sag bol, gepleşigi kabul edip geleniň üçin. Sag boluň size-de. Bu proýektiň ady Üç oýun. Aha. Öň gördüňmi gepleşigi, Hawa. proýekti?
Internetde, TikTokda kän gör. Onda proýektiň şertleri bilen azajyk tanyşsyn. Hawa. Galanynam üstünde barýarka tanyşdyryp geçer. Indi iň soňky gezek haçan görüşdik kino? Bizmi?
Studiýada, Bamyň studiýasynda görüşäýdik öýdene. Bamyň studiýasynda ol.
Multfilme ses berip otyrdyk. Kimiňkä ses berdiňä şonda? Men, men şonda bir fransuzyň sesini berdim. Bolýar, bolýar. Ýok, rowaýata girmek gerekkä onda. Bir fransuz, fransuz personažynyň, oba, sesini berdim-de. Aý, gaty gowy. Doň ýürek multfilmi, o-da ýakynda nesip bolsa, belet filmiňsi bilen ýetiriler. Hawa, hawa.
Indi dost proýektimiziň üç şerti bar. Aha.
Onuň birinji şertiniň ady Kapia. Kapia. Indi, indi iň gyzykly ýeri bar emma. Aha. Eger utsaň, Aşgabat Pride-yň menýusyndan islendik zat saýlap bilýäň. Aha. Onam men bişirip berýän.
Oo. Ama senem kama- Başym çykýan powerçylykdan.
Her kim şeý diýýär. Ynanam gorkmaýyn men, öýde özüm bişirýärin. Sok nesibämize. Aslynda erkek adamyň eli süýji bolýar.

Derýajan taýyn boldy. Taýyn. Taýyn bolsak, başladyk. Kapdy. Seň jadyly gözleriň ýüregimi ezip dur.
Meniň ylham setirim goşgular düzüp dur. O, malades.
Men barýakam bir ýolda. Men barýakam bir ýolda. Gabat geldi Myrat molla.
Daway dowam edeli. Aha.
Eý mekdebim janajan.
Okadym seni gana gan. Aha bolya. Bolya. Razy däl.
Razy däl. Gowy mekdepde gana gan okaýaň da mekdepde.
Aha.
Telewizorda görüp höwes etdim hojany.
Ýerine ýetiripdir. Bir garryja gojany. Bolýa.
Indi sen. Düş ýakamdan ýapyşma.
Düş ýakamdan ýapyşma. Urş odun ýakyşma. Wo.
Malades. Ene gowy bu. Ha. Eee, dawaý şimdi. Söz düzeli kapiýadan. Aa.

Bä, iňlis sözi bolasa kyn düşýär-ä. Rita sözi pride. Sen goşa iňlisini goşaý-da. Rita sözi pride-da.
Pride-da.
Gynanmaly däl. Ýok, zyýany ýok, oýun bäsleşik. Hawa, aýna. Biziň aslymyzy şahyrlyk diýerler. Şeýlemi?
Hoja bilbil bagşy diýip eşitdiňmi? Jepbar kakama Jepbar Sagyt ýyldyz. Bolýar hem. Öwünmän galama. Öwünmän galama. Öwmeýän bildiler. Ine, Rita bu gün Pride-da diýen sözümiň yzyna siz näme kapyýa tapardyňyz dostlar? Ýazyň aşakda kommentariýada. Belläň anow bizem bileleni Pride-y. Dawaý sawa kimiňki özem özem dos şuny näme edeli? Kimiňki Pride-da diýenem. Kimiň kapiýasy gowy bolsadam, sowgat bar. Sowgat beräýdi. Olam öz adymdan.
Näme sowgat bilýäňmi? Näme sowgat berjek?
Aşgabat Praýddan bir dostawka mut. Boldy, gül ýalakda.
Ýa-da Rita suwdan ugraçjak. Boldy. Hawa.
Ana.
Ine.
Ynha nyň, menem jogap berýän üç sözüme. Ana dostlar, indi ikinji oýna başlaýas. Başlalyň. Ikinji oýnuň şerti, dost, üýtgändir, öň görensiň, может, At tapmakdy da her adyň yzyn. O däl. Üýtgetdik. Sesinden tana. Aha.
Sesinden tanada belli bolşy ýaly. Men häzir belli bir ýyldyza jaň edýän. Türkmenistan döwletimizde belli bir ýyldyz özem biz köp gatnaşyp ýörüs. Sen sesinden tanajak bolmaly. Oň aýdymçymy, artistmi, kimdigini belli däl. Ony aýtýan, aýtýan men saňa, ony paskaska berýän. I. Sesinden tanajak bolmaly, tanabilmese unutulýaň. Ýöne belli bolmaly, tanalýan adam bolmaly. Düşündim bally. Onda taýyn bolsak, başladyk. Sesinden tana. Salowmaleýkim dostlar. Meniň size bu berjek maslahatym şeýle peýdaly maslahat. Sebäbi ynha şu görýän sugulaňyz Seýrek gabat gelýär. Ýurdumyzda däl, daşary ýurtdan getirilýär. Özem arassa naturalnyý sokdan düzüminde hiç hili himiýa ýok. Ikinji aýratyn tarapy, ýurdumyzda ýekeje dilleri bar. Indi bu suwy almak üçin doglan günlerinde, banketleriňizde ýa bolmasa-da täze ýyl saçagyny bezemek üçin alasyňyz gelse, onda şu görýän nomeriňiz bilen jaňlaşyň. Rita suwy janyňyza merhem bolsun. Men ýöne bara ananasem utmagyny isleýän.
Hany?
Sebäbi Agam salowmaleýkum. Waleýkum Merdan gowmy? Gowmy agam janyň sagmy? Agamjan seret ine şu wagt ýanymda Derýa Gelenow bar. Oho.
Hawa. Salam aýt dogsa. Hawa indi häzir özüňi bile gürleşdirjek agam. Onnoň indi seň sesiňden tanamaly la bu seni.

Dik goýberýän-ä bilýäňmi?
Sebäbi halypany soraýan ýeke-täk aýdymçylaryň biri-de. Bira Kuwwatjan birinji oçurdy soraýar, biram artynda Mekan soraýar. Sebäbi Arif soňky sapar nämede, bagşyly toý şoň, şoň bilen bolupdym-da. Tüweleme.
Eý, Kuwwatjan, bular bildi reski.
Aý boldy boldy. Gigiş biziňki.
Bolýa. Sag bol agam saňa ýalkasyn köp köp. Bolýa bolýa. Neme?
Aha. Halypa salam aýdyp biberýa. Hökman nesip bolsa agam. Nesip bolsa hormatyňa sag bol agam. Sag bol agam sagmaş.
Bah bildiňaý a. Utmaly zatlamyz bar utamyza utmaly däl ýerimizi tutýas a. Indi gezek meňki a. Aha.
Gönc aňa ediberjek. Gön ediber mesele däl.
Agam salowmaleýkim.
Waleýkim gowmy. Gowy gowy siz nädýäňiz işleýäňiz sagmanja. Gowy agam. Hawa. Neme şu wagtda göni iki sekunt bir bir minut wagtyňy alaýyn şo gepleşikde otyryn ha. Hawa hawa. Hawa Merdanjanyň gepleşigi bar üç oýun proýekt. Hawa. Sesi tana diýip belli bir derejede nemesi bar bölümçesi bar. Indi gezek maňa ýetdi. Men şu ýurdumyzdaky ýyldyzlaryň birine jaň ätmeli. Indi Merdan tanamaly. Men-ä ýaňmyň jaň ädenini tanadym. Utdum. Indi Merdan bilen men seni gürleşdirýän, ýöne men telefonyň zadyň ýüzüni görkezemak oňa. Ýöne seň kimligiňi tanamaly. Şol. Agam salowmaleýkim.
Ýok, görjekkä. Waleýkim salam.
Gowmy agamjan, janyň sagmy? Ýagşy, Allaha şükür. Siz gowmy? Şükür agamjan.
Agam, Özüňmi? Aýtda aýdymçymy? Ýa. Hawa aýdymçy, aýdymçy.
Aýdymçy.
At gazanan ha. Özem şu wagt trendde özem la. Trenddemi?
Hawa. Emme däl ol, däl ol. Aha. Aý, ýok. Gaty daşa gitdim. Daşa gitdim. Halk aýdymy aýdýam? Ýok. Özüň podskaska beraý agam nähili estradny aýdýaňmy, halk aýdymy aýdýaňmy, rep aýdýaňmy?

Ýok, ýok. E, kim aýn? Şaprana bärde diýersiň şaprana bolsa. Wiý, dura, dura, agam, dura, dura. Neme ow, waý. Atam özüň töle.
Entäk dur, dur, dur, dur aýdýan däldir, dur. A, dura, atam özüň töle. Garyp bolup etmesinler. Gelip görüp çözüp gitdi diýip geplesinler. Düýn onunjyk rolik etdim-ä men ow.
Merdana özüň biljek bol, bilmeýändir öýtmesinler.

Aglak ýerini çal. Eý, am, lan aý nikneýmiň ýatda uçurum. Bu aňsat, aňsat doýaýma bir ýaparlar. Maşynda ýeri ýok.

Aý twista. Bor agamjan sag bol. Sag bol Begiljan sag maňja adam Begli. Sag bol agam işiň ugruna bolsun. Sag bol siziňkem bolsun. Ýe sen de aha.
Indi dos.
Bir bir bolduga. Gyzykly gidýär. Näme ses? Ýokardan ýa aşakdan gelýär? Ýok şu Aşgabat Pride birinji etažynda şu. He şu taýdan gelýärmi aşak? Hawa şu gün

Üçünji şertde. Jemleýji şert bolýar. Jemleýji, awa, ikimiz şu bir-bir barýasda. Hmm, Indi üç- finalla.
Aa, Ykbalyň çözýäsi. Onda üçünji oýna geçýäs. Üçünji oýun güllür. Gitdik onda. Bahartdan başlaýar Baýram alyň bazary.

Beterem böleris, böldürmejek bolsaň barmalyň-da. Bararys başlyk. Balykdy bararys başlyk. Barýan bolsaň barmaly-la. Bäşim, bilimlisirän bolma, bilimlisirän bolduň, belliň gollugy güläý. Başlyk, biziň budkamyz-a bar. Bagryňyzy barlatdyňyzmy, bagyrçylar? Barlatdyk başlyk. Barladan bolsaňyz bolýar, bahar baýramy başlady. Budkalaryňyza baýdak berkitmeli. Bişirýän bagyrdyr balyklaňyzy baýramçylyk buýsanjy bilen bişirmeli. Bişirersem bassyk, buýsanarsam bassyk. Bişirýän bolsaňyz bişiriň-dä! Bassyk beýleki but gorardy. Biz Bäşim bilen bagyrdyr balyk bişirmek bilen bolduk. Baýramalyň bazaryna barsaň, biziň Bäşim bilen bagyrdyr balyk bişirýän Utgamyza baryň. Bormy? Boldy. Boldy indi. Bolmadymy? Bolmazam. Bolmanjyk geçer. Bararsyň. Böküp-böküp bararsyň. Baý bararsyň-a. Barmasaňam bararsyň. E, güläýem ýaman bar-a. Nagly kiriň. Agyra meni. Agyra meni. Gaty agyra kiriň. Sen neme öýtýän şu tykmynyň? Ýamaç öýdýän sen. Ne yaman itjak saga geliň ay. Tak. Nämeden başlaly?
Birinji söwda näden aýdyp biläýda?
Ýok, aýdyl söwda meli gürrüň däl. Bulaşdyrdym gerek sual.
Tak. Aýşpurk, şu degişmäni aýdaýyn onda. Men hem eşidemde realny garaşmadym. Edil seňki ýaňky şu oýnuň düzgüni bolşy ýalak, polny serýozny oturdym dara. Aha.
Karoçi, bu prikolam däl aslysynda birhili durmuşdan alnan waka ýalak bir zatlaryň biri dara. Gülki bar dämi içinde?
Hawa, hawa. Wah.
Neme? Güljek a.
Durmuşda
bir taksist oglan bar diýýärdi. Onnoň taksiçilik edýär diňe dalny ýola diýýär ýaňky ýalak. Welaýatdan şähere gelýär. Onsoň ýaňky günlerde bir gün Bilemok bir hili hiç kimiň maşyna minenogam hiç kim oba klendem bolanok pulam azalyp başlaýa aý günlerde bir gün bir hepde geçdi diýlende ak sakgally ak telpekli hasaly ak donly bir adam gelýä bir hydyr ata ýalak diýýädä gelýädäm inim ýör aşgabada daşoguz bazaryň ýanyna diýip Gün tutuş salon tutup gaýdýar diýýärä. Salon tutup gaýdýar zat edýär welin, ýola barýarka nä dalin ýola gideňde gürleşilýär, ýene edilýär, gülüşilýär, degişilýär welin, hiç hili hiç zat sesini çykarman bir toçka seredip barýar diýýär-de ýaňky ýaşulylar. Aýnaň bu-da aýnasyndan yza seredilýän aýna bar, bä öňdäki, yzyňy görýän. Şoňa seredip, hawa, diýmedi, ýaşulylar seredip barýar diýýär-de, bäh. Içindenem ýa ýagşy zada ýa Hydyr ata öýdýän zatdy ýa. Aý gara gepiň keltesi şo ümsümlik bilen nemä barýalar Daşoguz bazaryň ýanynda düşürýäler. Aha. Düşürýär zat edýär şonda ýaňky ýaşuly pul berende puly şeýdip uzadýar gapydan düşüp şeýdip alýar welin eýýäm bärik gapjygyna salynça seredýär welin ýaňky ýaşuly ýok. Desisitline. Hiç ýeri özem bolmasa giňişlik meýdan gözden Ýiter derejede däldir o. Aý bolýa bu ýaňky hakykatdan men Hydyr ata duşdum öýdýän zat diýipla gaýdýa ýene öz ýerine şu stoýankasyna gelýä zat edýä welin polnusty bir aý iki aýlap muň rysky açylyp gelen adam diňe şuňa münüp ýön tudabratyna gatnap muň puly köpelip rysky açylýa karoçila aý iň soňundan oň ýak iki üç aý geçdi diýlende bir topar daýzalar gelip muňa münýäler däm şu aşgabada jigim daşoguz bazaryň ýanyna diýýära. Bu-da ýaňky ýaşuly ýadyna düşýär. Bäh, diýýär, Eý, şo ýaşulyny-ä äkidipdim, belki, şo taýda gabat gelmezmikary, soraýynly kimligini, diýýär. Bu-da barýar ýene, diýýär, daş ozbazaryň ýanyna, ýaňky ýaly daýzalaram ümül-ümüle diýip barýar-da, düşürýär daýzalary, Aý, özümem bir bazara girip, suw alaýyn-laý, bir çigit alaýyn, bir garny ýazaýyn, bir döner alaýyn, diýip, girýär bazaryň içine, daş ozbazaryň içine. Ine, barýar welin, ýaňky ýaşuly polnusy öňünde, diýýär-ä, Produktyjy galan bolup ýördi ýa pomidorjyk, hyýarjyk, zatjagaş. Eý, ýaşuly jan diýip hiç zat alman bar, göni ýanyna barýan. Ýaşuly jan, salowmalikim, gowumy ýagdaýlaň? Ýadyňa düşýämi, iki-üç aý mundan öň men seni şutak tutuş salon tutup getiripdim, tutuş salony töläpdiň, hiç zadym gürlemän geldiň, ap-bagyşdyň, şu günki gündäki ýala kim borsuň sen, zat diýýär, şo gün-ä özüm ýadyňa düşýäm-de,

Men aloe suwuny iç. Bu suwuň ady Rita. Tapdyran da.
Ha, ýok, Pride tapdyrma-da. Hawa.
Gaty gowy suw. Aha. Iç dost. Aý, çaýam sowapdyr a Ferona. Ýowa. Hawa, suwam çaý.
Indi
Özem gowy görýän içinde bölejik-bölejik fruktdan. Indi seret, bul oýny baram.
Uzaga gitdi. Öňki aýranymyz bar, at tapmaga aýyrdyk-a.

Arzuw. Arzuw wa.
Wa harbat diýen bolaýda gawuny gaty goýaýdym. Wyždan gülýär. Wyždan gülýär. Anam. Näme diýýär? Gowy söz bar a. Men her gezek gepleşikde utursam hem aýdýan, utsam hem aýdýanam. Oýunçy oýunda utulanyny boýun almaly. Bilse ýagşy.
Utuldyňmy-da? Aý, utuldyk, näme etjek? Dostawka gitýäsmi onda? Gidýäs.
Dostlar, ynha, bu harpdan-a Derýajan tapmady, ýöne siziň içiňizde bilýäniňiz bar bolsa, hökman kommentariýa ýazyň. Indi, Derýajan, proýektimiz. Şunuň bilen tamam boldy. Ýöne biz sizi onda-da boş goýamzok. Ýörite Aşgabat Pride-iň adyndan Pride Set atly süýji tagam bar. Taýsyz. Özem şu taýda öz restoranyň eýesiniň öz düzen resepidi. Tüweleme.
Hiç ýerde gabat gelenok. Gaty üýtgeşik zat. Iýip baha bereris ony nesip bolsa.
Iýersiňiz, soň baha bereris nesip bolsa. Hökman. Dostlar, ýene-de şunuň bilen Üç oýun proýekidimiziň ýene bir sanyny geçirip gutarýas bizde ynha bugun ýene-de Derýajan boldy Derýajanam utuldy. Ýeneki sanymyzda-da görüşýänçäk sag boluň. Indi dostlar indiki sanynada kimi görmek isleýän bolsaňyz hökman kommentariýa ýazyň. Meniň ýutub kanalyma-da hökman agza boluň laýk, podpiska Umuman gowja gowja komentariýalar. Ýörün Derýajan. Köp sag boluň tomaşa edenler, çagyranlar sag bolsun edesi ýöredi onda.
Derýajan sag bol köp köp. Minnetdar. Gepleşige proýekide geleniň üçin. Haa sag bol. Ene.
Sag bolsun sizede. Aşgabat Pride-yň adyndan Pride set taýynlaý. Soňam ýesiň gelse arkaýyn dostawka etdirip bilýäň. Nesip bolsa.